Teke türkmenleriniň gelip çykyşy. Teke taýpasy. Uly türkmen taýpalarynyň biri bolan tekeler on altynjy asyra çenli taryhy barada ýazuw çeşmelerinde hiç hili maglumata duş gelmeýär. Türkmen sowet ensiklopediýasynyň sekinji tomynyň ikinji kitabynda bu taýpa bagyşlanyp ýazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, on ikinji-on üçünji asyrlarda tekeleriň Syrderýanyň aşak akymlarynda ýaşandygy, soňra olaryň bir böleginiň Samarkanda, Uly toparynyň bolsa Balkan, Maňgyşla etrabyna süýşendigi hakynda aýdylýar. Dogrudan-da, Samarkant welaýatyndaky Nurata türkmenleriniň düzüminde teke, syçmaz ýaly tireleriň bolmagy bu maglumatyň dogrudygyna güwä geçýär. Ýöne tekeler, On altynjy, on ýedinji asyra çenli uly we güýçli taýpa hökmünde türkmen taryhynyň sahnasyna çykmadyk bolarly, ýogsam türkmen tirap taýpalary gelip çykyşyna bagyşlanan Türkmenleriň nesil daragty diýip atlandyrylýan Abylgazy hanyň ajaýyp işi Müň alty ýüz altmyş altynjy ýylda ýazyp gutaran hem bolsa, bu işinde tekeler hakynda iki setir ýazmak bilen çäklenmezdi. Abylgazy han şeýle diýýär, Salar ilinde bir kişi bardy. Ady Toýtutmaz. Teke we saryk ili anyň oglanlarydy. Bar bolany şu. Ýöne Abylgazynyň tekeleriň Salar ilindendigiň baradaky maglumaty biziň üçin has ähmiýetli. Çünki bu maglumat tekeleriň taýpa hökmünde nirede we haçan dörändigini çaklamaga mümkinçilik berýär. Bu çaklamany orta atmazdan öňürti biz teke taýpasynyň gelip çykan wagty baradaky pikirleri ýatlap geçmekçi. Türkmen taryhyny öwrenýän Karpow bu taýpa hakynda on altynjy asyrda dörändir diýýär. Soňra ýazan işinde bolsa bu senäni on birinji-on ikinji asyrlar diýip görkezýär. Türkiýäniň Anadol welaýatynda, Horezmde we Saragtda ýaşan tekeleriň baryp on üçünji asyrda göçenligini, şeýle-de gazak, gyrgyz halklarynyň düzüminde teke atlarynyň urug-tireleriniň duş gelýänligini nazara alsak, teke diýen etnik adyň gaty gadymydygyny çekinmän aýtmak bolar. Çünki türkmenler Seljuklar hereketi döwründe, ýagny on birinji asyrda gyrgyzlardan aýrylyşyp, häzirki mekanlaryna göçüpdirler. Diýmek, tekeler taýpa hökmünde bolmasa-da, kiçiräk etnik topar görnüşinde on birinji asyrda öň döräpdir. Belli edebiýatçy alym Ahmet Bekmyradowyň teke sözüni gadymy gunlaryň, Tüke, Tükü, etnoniminden çaklamagy ýöne ýerden däl bolsa gerek. Öz sözüni delilindirmek üçin bu alym gunlaryň harby administratiw bölünişigine käbir däplerini tekelerde saklanandygyny habar berýär. Agzalan alymlaryň pikirlerini, iň esasda türkmen etnonimleriň berýän maglumatlaryny nazara alyp, Biz bu taýpanyň döreýşi barada şeýle çaklamany hödürlemekçi. Tekeler, urug hökmünde iňňän gadymy döwürde, türkmenleriň gyrgyz sähralarynda ýaşaýan eýýamynda emele gelipdir. Muny olaryň teke diýen etnik ady hem tassyklaýar. Alymlar bu sözi biragyzdan tötemden dörän diýip hem hasap edýärler. Tötemlerden emele gelen etnonimler bolsa Tire-taýpa atlarynyň iň gadymy gatlagyny emele getirýärler. Seljuklar hereketi döwründe tekeleriň uly bölegi günbatara süýşüpdir. Göçman galanlary gyrgyzlaryň we gazaklaryň düzümine siňipdir. Maňgyşlara gelen tekeler köpçülikleýin şu ýarym adanyň demirgazygynda, Ýaýyk, ýagny Ural we Emba derýalarynyň ýakalarynda ornaşypdyrlar. Muny Ýaýyk derýasynyň kenaryndaky, häzirki, Uralsk diýen şäheriň, öňki adyny Tekeli bolandygy hem tassyklaýar. Galyberse-de, mongollaryň agalygy döwründe Ýaýyk, Emba derýalary we Maňgyşlak, Balkan sebitleri Altyn Orda hanlaryna tabyn bolupdyr. Tekeleriň Utamyş we Togtamyş diýen ady Esasy iki bölümiň ikisi-de Altyn Orda hanlarynyň adynyň dakylmagy hem tekeleriň şol etrapda ýaşandygyndan habar berýär. Tekeli diýen urug-taýpalara we olaryň atlary dakylan obalara Azerbaýjanda, Gürjüstanda hem duş gelinýär. Altyn Orda döwletiniň basybaljylyk syýasaty tekeleri atarman, çaparman, ezber esger edip terbiýeleýär. On bäşinji asyrda Altyn Orda hanlygy kiçi hanlyklara, Astrahan, Krym, Kazan we Sibir hanlyklaryna bölünenden soň, ýurtda uruş-galmagal köpelýär. Tekeleriň uly bölegi günbatar Türkmenistana, ýagny Vas etraplaryna göçýär. Londonda ýaşaýan türkmen taryhçysy professor Mehmet Saray Türkmenler imperializm zamanynda diýen ylmy işinde Maňgyşlak etrabynda ýaşaýan tekeleriň üstüne gazak sähralaryndan galmyklaryň wagtal-wagtal çozandygyny, netijede tekeleriň bu ýerden gysylyp çykarylandygyny habar berýär. Türkmenistanyň günbatarynda ýaşaýan taýpalar, ärsarylar, saryklar, ýomutlar, We salyrlar daşky salyr diýen taýpalar birleşigini emele getiripdir. Tekeler hem soňra şu birleşigiň düzüminde uly taýpa hökmünde özüni tanatýar. Abylgazynyň bu taýpanyň asly salyr boýundan, ýagny Toýtutmazyň neberesi diýip görkezmegi şu hakykata dogry gelýär. Diýmek, tekeleriň kiçiräk etnik toparlylygyndan uly we güýçli taýpalyk derejesinde ösüp ýetişmegi on altynjy, on ýedinji asyrlarda amala aşandyr. Taýpalyk derejesine ýeten ýeri hem daşky salyrlaryň içidir diýip çaklamak hakykada laýyk bolsa gerek. Teke taýpasynyň soňky taryhy belli. On altynjy asyrda Uzboýuň suwy kesilenden soň, Uzboý, Was etraplarynda ýaşamak kynlaşar. Netijede tekeler Ahal etrabyna süýşüp, bu ýerdäki oturyny ilaty on sekizinji asyrda gysyp çykarýar we olaryň ýerini eýeleýär. Dumly-duşdaky tekeleriň Ahala jemlenmegi netijesinde Bu ýeriň ilaty barha gürelýär. On dokuzynjy asyrda olaryň bir bölegi Saragt, Tejen etraplarynda ornaşýar. Bir müň sekiz ýüz elli bäş, bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýyllarda tekeler Gowşut hanyň ýolbaşçylygynda Murgap oazisini hem eýeleýärler. Diýmek, Teke diýen at türkmenleriň iňňän gadym etnonimleriniň biri bolup, ol bu toparyň teke diýen öý haýwanlaryny tötem edinen döwründe ýüze çykypdyr. Teke ýaşulularynyň biziň bu çaklamamyzy kabul etmezligi hem mümkindir, çünki olar Teke diýen etnonymy, Tekemuhammet han we Tekemuhammet diýen taýpabaşynyň adyndan gelip çykan ýa-da tekeleriň özüni saryklaryň legandar taýpabaşysy Ýalkymyş bilen dogan hasap edýärler. Biz bulary asla inkär etmeýäris, ýöne Tekemuhammet diýen taýpabaşy hakykatda ýaşan adam bolsa-da, bu şahsa degişli taýpanyň ady dakylandyr diýip hasap edýäris.